Ýutub Mirasyň kanaly. Özgäni kiçeltme. Özüň has kiçelersiň. Söz ýeldir, manysy ýagyş. iti güjüklüginden sakla. Gereginden artyk söýme, söýülmersiň. Aýal namysy bilen, erkek gaýraty bilen tanalar. Gahar dowzaha elter. Dana göwün görmek aňsat, ýykmak kyn. Nadanyňky tersine. Ertiri görmek, şu güni ýaşamakdyr. Durmuşdan närazy adam durmuşda gazanan derejesinden köp dereje isleýän adamdyr. Sylanýanlygyň sylaýanlygyňa baglydyr. Şyltakçy beg bolanyňdan, galtakçy gul bol. Bir kişiň zyýany müň kişä başartmaz. Sabryň käsesi dolsa, dökülmänkä iç. Gaýrat et, aga, çykarar seni daga. Bilmeseň özüň, gömersiň sözüň. Süýt näçe gyzgyn bolsa-da, gaýmagy ýakmaz. Işi bitirmäň usuly başlamakdyr. Başlanan iş başardar. Nadan dana güler, dana nadana gyýylar. Mal baksy bilen agralar, ynsan akyly bilen. Her kimiň günäkäri aklydyr. Daglar beýik bolsa-da, ulumsy bolmansoň mizemez. depe ulumsylygyndan düýnemez. Beýni nadana götertmez, danany ýerde goýmaz. Dana aklyndan geçenini eder, nadan aklyna gelenini. Tilki awuna şir dokunmaz. Tilki şiriň awundan tamasyn üzmez. Ussa hakyň iýdirseň öz günäň. Ussaň hakyny iýseň çäksizdir günäň. Uçan gonar, ýörän durar, menzilleri bir ýer bolar. Duşmanyňa erbetlik islemek, duşmanyňdan gorkmakdyr. Haka hak diýmez her kim, ne haka, ne hak diýer gör kim. Seniň ädimiňi Halk hasaplar. Niýeti düzüw ömrüne, niýeti ýaman ölümine tarap ýörär. Häsiýet gural ýalydyr. Ýöne her kim deň ulanýan däldir. Sogabyň soragy bolmaz. Tobasyz günä ötülmez. Zenanlar hereketdäki güllerdir. Ajaýyp sözlände hoşboý ys berer, gülende gözellik. Begenje, gynanja parh goýmaz dana, parhyny bilýänem danadyr ýöne. Arzuw bilen arzyly bolmarsyň. Arzyly bolsaň arzuwyňa ýetersiň. Geçirimli adam dag ýalydyr. Geçirimsiz tozap duran depedir. Dana dana haýran, akmak eder bir-birini weýran. Gürläňde gürrüňe dynygy ber. Islense dowam et. Ene diliňi bilmezlik meýletin lal bolmakdyr. Isleg aňly ýaşaýyşda iň ilki we iň soňky duýgudyr. Ýoldaşyňy ýolda tanarsyň. Ynamy ilden alarsyň. Göwün gören altyn tapar. Göwünýakanyň işi hatar. Çeşmeden içseň bilinmez, gapdan içseň egsiler. Her bir gören adamyň kölegesinem hasaba al. Nebis danaň guludyr. Nadan nebsiň guludyr. Yşykly yşyga tarap, yşyksyz tüme tarap ýörär. Wagty gelmän ýaz bolmaz, her bir sesden saz bolmaz. Köp gören däl, köp öwrenen biler. Bagt güni görüp, günüňi görmekdir. Wagt geçdigiçe bar ajy geçer. Söz ajysa güýjär. Dem gutarman em gutarmaz. Her parlan matadan baýdak bolmaz. Niýeti düzüw göriplikden saplanar. Dünýä borjuna batyp, ahyret borjuňy batyrma. sadaka möçberine görä däldir, minnetsizligine görädir. Ata-ene bilen ýaşamak bu dünýäde goşa toýdur. Sogap sorana berilmez, edene berler. Adamyň içki dünýäsini bilmäge Alladan özge ejizdir. Geçen ömrüň bagyň düýbüne guýlan suw ýalydyr. Erbedi wagtynda tanamagam peýdadyr. Ýagşylyk etmek sadakadyr. Ony bilmek-bilmezlik kişiň işidir, sen kişiň gyýbatyny etme. Adamyň haýryndan gowy, zyýanyndan ýaman zat bolmaz, Görüp özüne wagt tapmaz. Özge gözünden sypmaz. Işiň agyry işsizlikdir. Ynsany söý ýagşy bolar, ýamanlama oňa erbet. Saňa gyýbat bolar. Ene-ata bilen diňe borjuň bilen hasaplaşarsyň. uly ýerliksiz diýmez, ini borjuny duýmaz. Arsgalyň ölçegi nesipdir. Atylan kesek bir kişini ynjydar, akmagyň sözi ýüz kişige sanjydyr. Geçmişiň şu gündir, şu günüň geljek. Agyzdan çykan söz syr bolmaz. Adamyň mertebesi sadalygy bilen ölçenýändir. Şir awundan tilki doýar, şagal awuny rowa görmez. Ýamandan gorkma, ýaman bolmakdan gork. Ýalan sylag kölgedir, sowulsaň ýiter. Merde ýalbarsaň ýaranyň bolar, Namarda ýalbarsaň gül meňziň solar. Akyl güýçdür. Güýç akylsyz puşdur. Märekä baraňda özüňi gizle, Sözleseň nutuk, ýürekden sözle. Gyýbatyň edilse sadaka ber, mertebäň öňküdenem beýgelsin. Gorkmaýandan gorkma, gorkýandan gork. Ar aljak bolup imanyňy köýdürme, ar almagyň ýeke-täk usuly Alla tabşyrmakdyr. Alladan isläniň jogaby seniň niýetiňdir. Sadaka gatnaşmagam sadakadyr.